A taktak ka Pathian he zeitin tla ti na thingthei vialte kha ei khawh a si le a ei lo ding a ṭhaumi hna cu pakhat te lawng bak a simi kha Satan nih cun Pathian nih a pekmi lengluang kha chim duh loin a pek lomi pakhat te lawnglawng focus a tuahter. Bawipa nih hriat hna seh. Mah ca cun ka dawtmi Khrihfabu hna hmuh sung tawn har tu tan zak khat ti long cang ka hon pek ve i cu caan na than chung ka than chung kan vai ton ti lo man kan pathian bikhi no ta kan du mi hna chu te satan ni hin na hmu mi tha chua pathian tha chua vialte rel lo i na hmu lo mi na nei lo mi rumro focus na tu na nun si wang lai Khrihfa le pa tu nih tukforhnak lak in lungretheihnak an ton tikah ṭha chin pakhat hnu pakhat va rel tuah. Bawipa nih zeitluk an dawt kha na hngalh lai ti si le cucaah cun na hmuh mi thlachuah liangluang focus lo i na tlin lonak na va tlin lonak na nupi tlin lonak Khrihfabu a tlin lonak na ngeih lomi rum lawng focus na tu ahcun Satan rak on ai fuih cang. Bawipa na kan fianter sa. Kan hnu le khan mo Dr. John Peterson dimi atu lio e thok so min lang ngai mi ba khamo Peterson ke ma ka kibian hal la vale cung ama khi data an chim han bak so vale cung an top 1% vale cung a zakhat ta 1% ti ya khai nu mirum si dinga hin kum khat wen ngai hi dollar thong som thum la thong li long asi te Chim duhmi cu kum khat i na lahka hi thong sawm thum le thong li a si ahcun vawlei cungah dah ho top one na si cu. Mah cu pi kha dawh thluachuah rel loin Bawipa thluachuah liangluang vialte kha kan philh le nang kei tluang ram vongtu sifak taktak i pulphiat phun nang ka ruat bak hlah mu kan ma long te kan si ko ca mu bawipa na kan cawisam nak thlachu vialte a kan pek mi vialte kha ngai kan rel chang la focus kan tua ti lo le kan nei lo mi le kan chambau nak rum rong focus nan tu ahcun setan raba kan foi chang ti nak se ara le bawipa ni tu eden dum thing thei dil te chumi nung pe pek na cho a pek lo mi na pakhat te long long alai thing kung ma kha setan na hong le ei lau an tin hati Cuca set an tek tek cu an pekmi vialte chim loin an pek lomi focus ter an duh pengmi si. Khrihfa nunzia hin mo thluachuah rel thiam a sunglawi bik hi. Bawipa nih sunparnak co seh. Thluachuah rel a thiam lomi tluk an nun si bang men an ti lo. Hlan ah cun mo midam lo ka si nan ka theih ko em. Ma ca tu sau zong hi khu se tu zong ka ra US te hna vikhat ka kal cang za ka rian kai lim ti phun thin kum la ka kal duh lo chim duhmi cu hika hin Khrihfabu thluachuah rel thluachuah rel kan ti ahhin kan mah Khrihfabu zong thluachuah rel a thiam lomi bak cun nun si a nun si a fak tuk timi hlan ahcun ti dam hi thluachuah sang bik si ti kha an chim ton le ka hei chim sual ve ton asan tu hrawng cu ka ruat le dam zong hi thluachuah cu a si ko nain Cu dam thluachuah zong a relzia thiam to lomi cu a ṭhawng tukmi he anmah mah nunnak hmanh i lak i an dam lo maw dam tuk e an balah ṭhat he an aw ṭhat he kan fale thi cut lo simi hmanh pei thluachuah relzia le damzia zong cu an lawmh ti lo ahcun a dam cuahmahmi an nunnak cu an lak cu Cucaah cu thluachuah rel thiam hi Bawipa thangṭhat khawhnak si caw Satan nih makha a theih caah dakaw an tinhmi vialte philter i a chambaunak rumro kha chim se ti duh cu Hallelujah Hallelujah cucaah cu Satan i hlianter hlah u maw na lungre a thei deuh i na ṭum deuh ahcun Bawipa thluachuah rel Mah ca cu Nazareth Khrihfabu kanmah part a ka part part ti cho thlachuah rel thiam bi tuk ca Nazareth Khrihfabu po every Saturday night a hle cia te te nan khang lai ti na te te khan ti UPC pawl nih mi ngir phun khang ala lo kailan tha de chia piang na te te ka khan ti mi ti kho so bawipa thlachuah sei tluk an pek ti kha na rel lai i ma cun na ruah than lai na kan chim lai Minung hi kan thinlung hi negativity bias ti le kan fale nan thei lai. Thil thalo long ngiat a hmang i thil tha thil hmangmi thluak si ca tinrang pek hau ti sia. Mi nih na chung than dan tua mi na phil cho. Vui khat te mai chian wan zo mi kha na tang peng cho. Tinrang pek hau ti sia. Cuca tu na der khifa bu cho ni kum kum khat chung bak kha tutan zar cho an ni te chung te te khan salai. zeidang sai lo bawipa na zeitluk an dawt hna kan an chim lai hitin an ngamh lo nain kan van tu atatak cu atap thak an tap thlachu am van rel than ruang mang te thlan cham i bawipa nih a dawtnak hna van tu ti khan khrifabu atap na kan tap i thongtham an chim kholo hna kan loi lo ma a ruang cu zei thlachu kan van rel ahcun hallelujah khrifabu cu kin lom tuk chang ne pathian thlachu aliang luang taksa zong in kan australia reverend lian cin hong kan tlong le zaban airport bak kim pian thar tang din ne si di ngai phete pastor ba ko airport bak an hallelujah ban ti ban tui boi chang ding ne si ti kan ma nga phai te tuang ram phong ma thluk um mi khama nan pi nan pu ni van chung khuan rak ru mi nak tha deuh mi pin nan um mi zei chu da nan har ti oi pa thang that ko lo a kan ti cho ma kan real ti lo la kan si wang setan na rel hlah ti an duh cu a ra le eh thingthui e khe lo si mo e hlau ti na ti no lo ti na lo pathian nih ei via ru pakhat te long ei hlah ti ka pe lai mo pakhat te long ei hlah ti mi kha pathian an set lo sa lo Kha pakhat te na ih ahcun ni lian ei dingmi dang kan sungh lai caah khan ei hlah an ti ni so. Hallelujah! Mino tampi nih hin Pathian hi lawmhnak nuamnak chuttu an ruah cu no! Pathian nih ei hlah an timi cu a dang vialte khan na ei kho sual la lo an ti si. ka si chung cang le rawl ka i kho hua ti lo chu tu zan le tha be kha khi ka tlun nang ne khan tom tuk ne ti la kei ti tom tuk ke ya khan i lom tam ke po nan nu re thei sa tam ke ju kasi chu zual la la ti la sim du mi chu sai boy pa ni alai i thingkung ai hla se ti kha an dot lo dia se lo chu an dot cha se cho Hallelujah! Kha na ei sual ahcun a tha dang ka ton na tlolh la cu. Hallelujah! Bawipa na sunpan nak cang semino kan fal zong cu maw ma control bang so ca pakhat ni kum i Allah tuk mi vale cung i you can win timi kalapa na tial mi ti khan te zanlei sang vi khat chu tarpa le putar le atupa te kha rilik pong te an van i chok le hong le eh life nan ka thla jang kai thil la lung kha arma ton hong le kai thiti mi chazuang te khan zuan tar te rali bang sia khan mo chazuang chu shi an tlai cho skalomo na thei ko lom kai than zuan tar mi khi shi tlai lo chazuang chu thak chipa te na khan alung apiang ti lo yakapu ma chu shi chun tlai shi tlai la lo khi khi azuang chin lang mai chu te Jesuan ter kan ti cun na tlei ti le apu nih khang tin ran beng nu ca ka tu pa zo lo til azala ban na da le cherep te chua la shi cha chik bak na a chik bak cun a cha zuang zuang mi tom ta thok bak na thla zo hman ka fa a tlai tu si rua tin ruam hi a tak tak chu chung a zuan ter tu si Hallelujah! Hallelujah! Bawipa nih ka fa maka tua hlah aw. Na nu na pa nih ka nu maka tua hlah, nu nu maka tua hlah, ka fa maka tua hlah. Kami ti mi hna ti an zuan tar tu sa. Setan nih ei la un titi a ti lo mi pathin an dawt lo cha sa lo chu. Kha na ei chit che da chom lei a dang vialte nan ei khawh ti la lo cu hallelujah hallelujah cuca cun te philh hlah law setan nih a pahnih na tek tek cho thlachuah rel lo in na neih lomi rumro focus an tim cha nan nupi le that lo rumro hna nan ruah cha that naung ti cha kan nupi le zong hi vai kan pa nu pa nih an ban dam lo zawt nang nam ban nei chang acun mi zoram ma bokte arte bok va phel rel kan tha lo na i hnek pa cio kan ti bantuk an that lo na rum ram an chia to lai ho le mi do soi khat pur ai do ko ti zong a anar te cham da ko wa ai do ko ti zong a chu chu se ko ban ti ding long te kan se ko le a her bik mi chu athat nak te rel za thiam kha na pathian en du sang me sa lai lom lai hallelujah krifa i tha chua rel chiam chu elom nak mata chun hi hnu chu vong ka zul tau Hi nu cu thluachuah rel ka thiam cang lai. Bawipa na sual pin a si. Na rel deuh poh cu nai lawm poh la cu na rel lo si cun na tla lai. Setan nih rel hlah se ti an duh le e e khelo ti to. A pek mi hna chim duh lo a pek lo mi tin long focus tare tu. A pahnih nak i lom nak a si lom hman si lo ti thluachuah rel thiam hi kan ralpa te nak zong si. Bawipa nih fianter hna seh. Hallelujah. Thachua rial a themmi paoh nih tukforh nak tei khawh lai. Nan ka zum maw? Titi ka piam hman na mo. Toi ten ka ṭil le David le Goliath timi khi Goliath ka ṭhong tuk dong kua sang an til keima dong li long ka siam. Wan cuca ava ropi bak cumua mirang a liet a liet tak mi sala. Goliath ni Israel mi na a hro na khan Saul siang parang a ral boi paul vial an ti nan theih ko cang ca khan Bible cu a sullam kan chimh hna cu okay cu a Bible ca cang cu nan theih dih cang hi a sullam kan chimh hna Goliath nih khat a hro hna lan ṭi dih David mino tlangval pa te hong le ka do khawh lai zei ruangah rei ruangah David na ngam nan thei maw ka chim hi ko keimah to australia cu ma kha ka halpa hna to ka member pawl kha ma an ka leh pa ma kha cu ti ro rum ro tu tha lo ka ti no zei ruang an david ne kolian ngam tian ruwa mm mam Pathian ai bochan ti kha cun an chim ka van duh deuhmi cu thin hung si hi. Pathian cu Israel mi cu an kotu hna cu an thei dih ko nain David cu kha Israel mi he a van i dannak cu Bawipa nih hnulei caan a rak hruai cianak a philh lo. Zeiruangah ka tuah chommi si lo cu Saul nih ee an van chuahpi le kha David do kho Goliath do khotu an um cang hi chiangwang kan thin thang ti hla a zar bak lungu thei kan um mi a dong khu ti rung tel hong chuak sen tel hong chok la zo la te bai si ti ak chi ti pini si na tlan bal rit lo ka fa khi pa ka chu a chan chung professional ral kap a se le a ti kha David ni si tin le ka ṭhawng ko ti lo cu raltuk ka thiam ti lo cu bawipa vei mu ka pa tu ka congh ah hin hnulei thluachuah kha van rel cang cu ka pa tu ka congh a chian dai la vom le cheki an rat asiah an ka dawi hna ka tha lengmang hna caah tutan zong hi cu ka pathian chian dai la vom a a ka teiter tu pa nin a ka teiter ko lai ti cu bawipa ne sunpan nak chau se nani tham chu chikati tu fon nang na nan lung a nung ding mi tam cu bawipa hrui cian lang lo bin thil cu bawipa le kan hrui cian lo phil lo cun zeitin cun nan ṭhawn khawh ti lai kan lotluang ram vuang tu khapung in kharohar in ram dang na om phal ter tu pathian rimal na nei hi thei lo zeihman na ṭi la lo Hallelujah. Israel mi an phil dih cang cu Saul zong kha Bawipa nih Pathian nih chiti thuhmi si ko cu Zobral bawi zong kha ral rak tei lengmang cu asinain khali ngel cel kan phil le David ca phil lo le Bawipa mei mu ka tei nak ding hi hnu lei an ka Pathian nak ka um pi peng cu tu zong ka tei ku lai thi chu nangmah zong Pathian hi tluk an hruaitu ni hin hai le an hruai kho la lo tin man wa a si si tuk te o mah ca cu ne ke biahram me khrifa mi tupi chungah mating ka bak kal ni bantuk kan sia naral pa setan ne thlu set Jesu hrim na kam setan cho tha ok le hro ok ra ti bantuk kan thi se le tau se ti bakan du rap an chia kan di na luat kho nak ding cha cha apani nak rap so Bawipa nih an pekmi vialte philh riangmang i na neih lomi te van focus ding ka setan na duh le mah kha si hna seh ti le he thingthei ei hlah an ti hna ti na lung a chuah po khat e sia van kan i ton lio te ti mi kha ka phan cang setan kai te ter lai lo thluachuah na rel ṭhan lai. Hallelujah! Mah ca cun ti kan nih Khrihfabu cu thluachuah nan rel lai ka ti lam sa gratitude channel nan tuah lai e ka ti hna ma cu Bawipa thluachuah relnak diary te ka chia. Ka ton liu Bawipa nih khorfar te a khoi mi te ka tial a chel ma chang ka lung dong ve ka ngai chia ve ka zawt nak nam chim Khrihfabu hna kan hruai te ka lungre theih caan om tan tim te kong tho le ka phil chak mi ka dai ni te ka kaw chu ni chu tha chun boy pa ne khor han tha su ara ka pel ban ti ka rel than ti ka kai hrim tham hallelujah tha su re lu nan phil sual lai cha akhan channel te cheu lo bawipa nih cu ni cu thla cun kawrhan rak ka hruai ko ti te kan tial mi kha a kum kum a cun hong tam ve cang le kan hong rel ti ka tha jang na la than ko la cu Hallelujah. Biakin hon zo han pi tuk chu thai jing ka chim la ma kha kha arong cho an ser tu pathiam ni phil mang ti an thei chu ni rukren nan rual lai ni sri ni keima kong nan rual lai ni rual lo na phil lai chu thlachuah zong kha ruah ha cu azanazer khrifabu cu ka theih tuk cang le mang kha minung hi thil thalo long cin ke na du le thil tha phel mang mi si cha tin reng kan pe kha adu mi po tu ter a tlu chang mi sual nak ram ma sual nak vale hrin mi se le thi lok nak long do du ko chu taksa ni chu Sial lengmang nih pum hi kai pum lengmang ko na a ka lem bak lo. Thlacam zong ka cam lengmang ko na a ka lem bak lo. Kuak cu van zuk tompal a ca kan sui tuk ni ah mak ti bantuk ka si le. Kan pum hi thu cang mi si ca kan pum hi pawl man ne kai hrem ti ca. Pathian thluachuah rial bu te hmai le kan kal ha cho. Bawipa na chuah pe ko sa. Hallelujah. Kha a fa vi khan man nek ri man. A pathumnak ahcun Satan nih cun zei bawi pami kha lunghrin ding in ha cang le li bo ba diam lo ding an cawn thiak hna lai hallelujah asi ko lama ka khala ra leng mang lo rul ni chun nan ei la lo kan ti ti cho cuti chun aman lo nan thi la lo ati chu Mi nudi nih khan nan ei la lo, nan ei cu nan thi la kan ti ti le setan nih ah cang be cu rei cu kong pua cang a mui sui cang be ti phun kha van ti le ma kha mi nu nih a si tak ko la ti na ruah cu mah ca cun dawtmi Khrihfabu hna kan nunnak Pathian ram kan kalnak ah hin Satan nih a si tatak la lo cu ti no atu hi an tei dih hna hi a ka te lo ti a phe bak la khua ka ruat le malaysia ka ka ton na ka ku chung nam ko le malaysia ka ton bak na khan mo khua ka ruat i mileng khan te kan ro hron nan kan kon na se har itot nak su sumu thu dan ka rak lo ka po khapur pa tang thu di kol thu di thu di rol e ka thong thong bak ka ke ka hit na lin khon atu tu aircon nei ni chang makale ka aircon nan rak mang la keimah ka far le hrim lawng cu an kal ve cu maw? Laimi hi kan ral chia maw te chia lo. Ramthumnak va phanh a ṭha deuh ti kan theih ruangah ramthumnak va phanh le phanh do ding hmanh ai ti chia lomi ah Malaysia puaisa kan far le hna kan pan khin ngam hna le hi tluk in kan ngamh ko ṭung a ziah Pathian kong ah risk kan la ngam lo. kan zum taktak lo na si maw? A cawnpiak hna dah kan thiam lo. Malaysia le Don, Norway le Denmark phan ding hmanh hi tluk a risk ngam mi miphun nih hin zia a thong tuk mi ka Pathian bia ah hin kan dir ngam lo. Laimi Pathian hi Thailand mi hrok hrol lu su kai nak na mi deuh ti ka ka thin lu na pai. Boipa na kan fian ter sa. Asit takla lo ti khan don na lua ko chu. Hallelujah. Hallelujah. Kan tuk hi Pathian nih hi Pathian hi ṭih tak tak ṭih tak tak u si law hi ti hin cun kan um hrim la lo chu. Nan company rian ṭuan zeitluk dan nan ṭi. Australia khi nazi paruk ah zinge nazi pali rian ṭuan ding ti salang la pathum le chiu a paking an pak dih cang. Biakinn cu pakhat kan thawk lai kan ti lah pakhat inn hong chuah ding an rel. Na rian khan upat mi a hmaan ko nain na Pathian na miphun hoi kan i tong lai kan timi kan upat ti lo nak nih a lang mi cu a si tak la lo cu a Pathian nih a chim ning a si tak la lo cu ti ka ruah ko cu setan na ra lai minu kha a si tak lo e nan thi la lo e a van ti cu Hell kong kan chim zong ahhin a si tak lai nan ruah. Zumnak kong kan chim zong a si tak lai lo tiang nan ruah. Peknak kong kan chim zong ahhin a si tak lai lo tiang nan ruah. Ka dawt le hna tutan kan i tong cang hna le Pathian bia cu zum awk ai tlak hi. Hallelujah! Jesuh Khrih bak ne van la vale ro zong ah ka bia hi nih khat man rok lai lo ti zo. A man bak zo. Bible i tluk da man ti kan chim na toy te long te ka chim jang la le mo. Isaiah nih Messiah a chuak te lai ti khi kum sri cu ṭin a chim chung a chuak bak cu Sam kul hnih ka relo vailam cung a thihnak ding khi David a chim khawh ding kangkim point an ka tu nga den na ka ru le ka hli el sok til dia pong di ka kut le ka ke uico pawl nan ka si i ka puan kha voifung an zu e vailam cung an tha Jesuh Khrih puan rom ralkap nih voifung an zu ong bali am paute ding tiang ka chim khawh di chu ka hna an ka chun ati zeitin a thai kum thong khan le zanin ai thlau mi sim kha David nih a rak chim leo khan ti Vailam tak a um rih lo. Vailam ta hi David a chim hnu kum zaruk khong rau hnu ah miphun dang kartes miphun pawl nih misual thahnak an hman mi si. Chim duhmi cu David a rak chim lio vailam hman a um rih lo nain zeitin a thei Pathian thlarau nih a chim dar mi si le a chim mi cu kum thong ka zahni a tling ko so Pathian bia vialte a tling di lai a tha lai lo na ti nai hnek mi te na Pathian biak awk ka rat awk a si ti na tuahmi vialte hna mi ngaithiam Bawipa na ka fial ca ka ngaithiam ko lai na timi vialte hna he a tling dih hrimhrim lai. Bawipa na si chuah pe ko seh. Na ralpa Satan tu nih a si tak lai lo ee. ti an ti lengmang nain te mah bantuk ne thunlung a ruah ah khan eh setan tukfornak a cang hi setan rabak ai foi cang lai hi pathian bia cu a tling ka tak ding pe si cu tin kan zuam ding sa boipa ne sunpan nak tu se ka khrifa bu bithli kan chim mi na ka chim kan chim na la mu thlacam nu huam lo liu kha thlacam na herh tuk lio a si. Na van huam ti lo ahcun ee setan te ya ka tim cang caah tutan kan i tong hna hi mu Pathian nih Paul nih khan dei paoh Khrih khokhan ning an kal ti le Bawipa khokhan ning si cu Bawipa khokhan ning te kan i tong hna ka Khrihfa bu mitlawm ten sinan kan banim kong hna Pathian bia te kan ruat hna lai Bawipa nih a bia chim ding ten a ka kawh ven mi ka si cha mo na lo thlacam na huam lo lio kha thlacam na har bik lio si cha na huam lo bak chan kun thla chang Biakinn hon na hom lo cipcet se ehe setan nih tuk a ka timh cang hi kara hrimhrim lai hallelujah nga ngei chit sam ta tia tu ni ti thlai ti tu mi ni lomnak pa pal hen tlung te lai ti mi thlai ti tu aman ruang Pathian caah kan huam lo bu le kan mithi tlabu hmanh kan tuah mi vialte hi Bawipa na philh se. Hallelujah. Ka Bawipa Satan a si ta kai lo e in an hlen lang mang te la mo ma khatia ka he si tan te ter kan lo. Bawipa nen thian tan hna sa. Kai he ka naw ma so tu na chim na ti phun ga han ga ka ti chang la a chim na bang ngai pa tu ni mu kha mi khat den ban ka le te ko. Pathian bia chim a cha tam tok hin ran cho. Chim cawk bak khi si lo e. Kha au thim nak ahcun tuli nak an Satan nih a chim mi hi half truth long a si. Satan nih cun bican ceu tiang long a hman mi chim. Hallelujah. Sualnak hi tuah nuam ko cu nuam hla sang nan tuah duh lo cu nuam hla sang nan tuah duh lo cu mak tiang ka chim cu a tha nan thi da lo nan fim lai ti hna le a hmaan ko cu a chim mi kha asanan a phichuak te ding mi kha a chim chih hna lo a phichuak ding kha to bibi cu Zeiruang na zu kan din thluahmah ko lo. Zu tama si do kan duh lo cu. Zeiruang na nungak tlangval zong le sualnak na kan tuah thluahmah ko lo. Mi nih thaizing kip tu i van hmuh te ding min kan nun a rawh ding mi tu kan duh lo cu. Thantlang a zu dawrai hlok khaw ning Thantlang a pastor ka rak tuan lio ah Kawl pawl a ra zammi hmanh nih zor an tuah le taṭhi an chuah. Zeirung laimi nih kan zuar lo. Tangka nan duh ma duh e, asinain mu khuazing Pathian fa kan si le. A hi mi a rokmi rum lo zu cung ka rumnak la lo um ko seu kan ti cu. Chikhat tuahnak ah nuammi thaizing a rok dingmi khi cu a phung si lo cu. Hallelujah. Mah za cu mo thil ṭhalo tu a nuam ngai cu. ka fale ka chimmi hna cu na tuah i na tuah lio bak khat a nuam tukmi paoh khi an hrawk tu dih an si tuah lio a harmi paoh hi mei na ca ṭha nan si mino pawl ca ca ka ṭil don ni khi minung nih mino nih zulh awk pahnih lam a nei a zulh a herh bakmi lam le zulh a duhmi lam a herh bakmi zul a herhmi a zul hmasami lawnglawng nih a duhmi lam a zul khawh lai a duhmi lam ai otmi cu lampong a ril lai caan kan ei lo caah makha vial ka si ko si mu setan nih a chimmi hi half truth a caan ceu tiang long si pum lo hna nu ngai cu pum lo hna kha pun kan bula cha kyo na ma kan kan tan bal le pakhat ba bia thal le de thlem bi kan ti le lo kal riang mang he lo hoen tho liu he lo thlam i num pumh lo hna nuam ngai cu biathalo chim na i hmurdi riam ngai cu asinain a chuahpi dingmi thil ti ka dot duh lo cu Satan nih a hman lo a ti ko le asinain a timi cu te ka hin te a phichuak kha a chim chih ti hna lo pathian le phichuak chim hna cu mah da jun dak thramal mun ru vale chung thong tha chim a paza ka ti tu thi chang me a chim mi chu thil na tua lai po han ka fa le o mino pol an si a kri fa man si zong amo thil na tua lai lai po a khan a phi zei da lo ti lai ti ka ruan pasalo a phi a ṭha lo ding paoh cu tuah duh hlah. Hallelujah! Minung cu thain ca khua kan sa cu. Cucaah cun atu na tuah dingmi kha a ṭha maw ṭha lo ti kha zeitin khan a theih lai. Thaizing zei le chuahpi ti le ti kha ruat ma. Hallelujah! A phi na duh lo ding a si cun tuah duh hlah. Ka fale he ka nawl an ka ngai bal lai lo nain Australia ram si nan mah khan ti nan um nan khan ti nan computer sai nan zoh hman ka thei ti lo nan ka hlen khawh ti lai sin nan ra hman nan chim hna la maw na nu na pa hmai i na tuah ngammi kha ka tuah kan hmuh lo zong ka pa hmai ka tuah ngammi kha tuah ka fale ma cu kan ti hna na nu na pa hmai a lunglawm te na tuah dang lawmnak si cun kan fale kan hmang len hna lai life cu journey a si zeiti kan phan lai kan thei lo khui ka kan thi le khui ka kan nun lai kan thei lo ka fanu ka pa hi na nuam te kan gun jina lai khati khati ti kan tling ti nak se lo ka theory ka sia kan kalti hna lai kan nu zong ka ti cho nang tlangpi ke chuarmam zeti ten de kam bai tong fanu fa panga kan pek nong mo wa ti mi hui ni nak lai na khan bo mu sala tin kan um tin na lai nom te kan kalti ko na lai ka fa le nan pa ne nom kan du thung na chu bel ti tu cho nan ma nun arok ding mi nok ka so ka duh lo kan duhsak hna lo ca kan hmuh lo hna tik zong ah khin ka pa hmai ah ka tuah ngam ko lai na ti mi ca lawm tein tuah na pa kai lawm lai setan a chim mi kha thut long a si a si lo e nan fim lai e ti le an fim ko ang ti kan ei lo ti in thei ko na in cu ni a va hrim mi cu Pathian hmai ṭhawl a si. Hallelujah. Hallelujah. Pathian bia cu hmaan cu nikum dek ka Facebook ka mo oh friend cu ka nga ti lo request nan ka tual en tong ka lut kho ti lo e ah ka to ah ma tu le khan lo than mi ka dang ka theu le ka lu tan mi ka sel ka Facebook te ka tiel min nikum ka lung tiang to ka tha ka tam hu ni so kanun na ok tu boy ki selo kan na uk tu buai ka si lo melbourne a khat te ka chim la mi ba pakhat na thla ka phuah lai na siang mo ti la phuah ke la phuah ka thiam lo kan nun nak thla ka cham kan nun ra kan nun nak tu ka si lo non ka nei lo sei cha ti ban lai thang hrin ka si lo a hum ni ka ruan ang kal lo ke ma ruan tel lo bak te bale ka phan ka mui ka sam ka pum ru thim kho mi ka nei lo thim mi nei ning lo ke nak tha deu ke thua lai yong ram kho chho be har kho chho america chho kai thim kho lo Culong ma culong hlah, keimah ruah nak tel lo bakin ka thi can phan lai. Culong ma culong hlah, keimah a tha tha lo timi ruah nak tel lo bak bacaih ka tong lai. Cu ni abun ka chim namang mi cho, ka nun nak hi non nei tu ka silo, ka chung a uktu boy um. Cu bial te bia ban cha lamang tu nol um lai. Cupa duhnak zul i ka kal kha ka caah a safe bik a si. Bawipa le chuah pek ko seh. Cucaah cun te Satan na chimmi cu hap hrut tiang lawng si, sual zong a nuam ko e, puaktuk zong a nuam ko e, zudin zong a nuam ko e. Asinain a phi kha va ṭha selaw kan fal zong ding thuam ah kan cok piak hna lai. Asinain a phi chuah dingmi ka ṭhat lo caah khan tuah hlah u law kan timi a si. Ebil Adam cu Satan tukforhnak kha an rak thei rih lo caah khan an tuah sual le Pathian hmai ṭhawl an si. Banza kan relmi kan si ko. Eden dum a ṭhawl hna le amah sernak vawlei hlawh ding a kalter hna. Pathian hmai ṭhawl an si. Dawtmi Khrihfabu hna, Bawipa hmai ṭhawl na si ka si lo nak ding caah cun Tu zanlei Satan nih zeitin dah hlen an timh timi biathli kan chimmi hna rak philh hlah. Hallelujah. Haka bia ka dong tar lama Khrihfa nun timi hi tupi tang a ruahnak a kalmi bantuk kan si. Ruahnak si kal ka duh lo kai din ko lai ti nga lo. Ni chuak ni tla kan chan a liam thuama thi ding ai tan si ni so kan si. Zeitlung nan nei chang ti a thei lo. Lan zong a thial ko sa lo. thi ding kan i ṭang chih. Na kalnak lam ah hin Satan nih heh ti Arab an chia mi thi chia ti an duh. Arab chia mi pakhat nak cu zei da si kha a ṭha mi hmang in thil ṭhalo tu a hmang. Khrihfabu ka dawt hei ti phun vai lak tiang ma a si lo mi mah ṭhat lo bia chim hei ti bantuk. A pahnihnak a Satan nih cun Bawipa thluachuah vialte ka philh selaw a neih lomi te kha ruat seh. Cu nih an nun si bang lai. Bawipa thluachuah rel thiam lo ti kan theih. Cucu duh hrim hna. Hallelujah. Satan nih cun a cheuchum tiang long a chimmi bia a si. Pathian bia a si tlak la lo cu tiah na thinlung ra lang ma la. Kai pum long zong a poi la lo ci na ra na ruat lai. Si bak hlah sa maw. Pum zong a zi tuk cun.

Hallelujah. Hallelujah. Ai vi le adam cu an rak foi sual de. Pathian a hmain hrol na. Pathian hmain ṭhol mi si duh lo. Nangmah zong si ve hlah ti kan duh tuk. Pathian rian ṭuan tu khi si hi pin a chim mok ka thei lo. Si khate long kan i tong hna. Na nun nam thuai tu si ko se. Kan tilak cha boi pan shop pe se. Amen.